Hello fellow citizens. Ndipsi murita sei? Ah nhasi papa vari pa the vault kitchen chichichi. Sada umbodya ah because no nda doctor futi ndakapuwa rimwe honorary PhD ah re food and nutrition. Saka nhasi ndambodzisa food and nutrition. So ah ichikafu ichi kaichi ah ndo inonzi food. Saka iko zvinotaura kumbotaura nutrition part of it. So right itomboti nyika iyi iri panapa iyi nyika kai. so uh, iri ndo rinonzi sadza iri sadza rinoti panonzi macarbohydrates handiti energy simba starch so togona kuifananidza negovernment aona pasimba eh, ine simba then uh, kozoya magreens edu uh, ayaya ndo anoti panonzi mavitamins ma kana mavitamins handiti uh, ndo anoprotecta muzvirwere chichichichi achidi achiti protector saka akafanana nemasoja nemapurisa edu ah, izviwo izvi zvakaita ka orange orange i think makadie so eh, but zvese zvinenge zvichingodi zvichingoprotecta nditi ndo basa razvo saka tati nyika handi tikati uh, government tikabva tati panapa chi uh, mapurisa nemasoja nditi uh, ndo mavegetables edu then apa papapa manja ndo nyama inoti panonzi maproteins handiti maproteins ndo anotipa growth handi muri kuona eh, saka ndo uh, ndo macompanies ndo maentrepreneurs ndo zvinhu zvese zvinotipa mari zvinotipa growth chichi gdp chichi ndo economy iyi ndo vanhu vanoshanda so kutite balance diet government yedu inofanirwa iri bobo handiti uh, mapurisa edu nemasoja nyatsoti protectawo zviri right eh, then chi uh, panapa pamaproteins wo paye pamacompanies zvichifamba bo but iko zvino manje kuri kunzi mastreets umu hanzi sadza rambodza aiwa sadza rokuita mbodza sei kunzi sadza rambodza but ndopaa ndakazotanga kuona manje kuti zvinhu zvacho zvinenge zviri kurevesa because ndakazoona sadza rakuwirirana nemavegetables chete because sadza nemaveg azvinyasiyana sadza nemaveg but hapati chichi balance diet meal iyoyo inenge isina chi maproteins because uh, ava manje vakazodecida kudii kuenda kubrai saka nyama iko zvinotaura dai iri kubrai itori somewhere else haisimo chi muplate yedu iyi hakuchisina nyama iko zvino ah, uyu musanyewo uyara nezvake uyo ana basa sterek anonzi foreign investment saka ndosika mutena ari kure kure but anozoti kana tagutsa munowo manje anongozoya odi oita kuti seredzere zviri bobo but iko zvino habatiki bcause wakamboona munhu andya sadza nemuriwo wobva nura koko herewo unoinwa sei unoona imari yekoko yochidya sadza nemuriwo zvinenge zvakuda chi kwatomboita kuti nyama iwanike ndokuti ko kuipindira saka chi kune imwe timu iyi timu yemaproteins macompany aya neforeign investment zvitori kubrai hazvitombori muno munyika hameno kwazviri kutoitawo zvazviri kuita then isusu tasara nesadza nemavegetables e zvinodyika vabereki but eh, madyikiro acho akurwadza saka ndo pandakazoona ini pandakazoona zvinhu zvanyatsooma ndakazoona vadiki vesadza manje vaakunotsvaga chii Mhm. Ndovana vana kuti ah sadzeri ngira kudzipa. Ukaona uchiti vadya sadza kawani wakuda kuti mm, sadzeri unoda kuti ngatimonei sadza. Sadza harisi kunyatsoita zvinhu zviri right monai sadza sadza ngarinyatsoita right right iri kana ranyatsomonekawo zvakanaka ka motozoona kuti unoti mavheji chaiwo chaiwo anenge akudi akutanga kuvaimira zviri right right then tofonerawo chi ava vari kubright vedu wee chidzokaiwo nenyama nemadrinks then wotoona chi nyama yavepowo madrinks aripo wotoona tadzokera futi pai pabalance diet senyika i think ndapedza neni kwanhasi regai ndimbodya ndokunozozvisuwa ka zvekudya mangwana izvo regai ndidye pachine nguva bye bye